niĩ ona tiga ndĩracokire gũka ndĩrakora ngoma igĩcokera rĩ no nĩ ndĩramenyire ngoma ĩkĩingatwo no nginya ĩkorwo na ruo gũkũ Ĩĩ, ĩni no kĩũngano kĩrarĩ kĩega mũno mũrũ wa ithe witũ Eh, Ii, eh. ĩĩ. Andũ aici gũkũ nĩ kũ rĩu kũrehete thĩna. nĩ kũrehete thĩna ĩ no thĩinĩ wa roho rĩ tũrerwo twĩyũmie Mm, na tũkĩnyitanĩre na mahoya Kũmahoera. kũmahoera Kuo nĩ reke njuge Ngai ekũruta wĩra. Ĩĩ, bara to no nene bara ĩkoragwo ĩ nene mũno. No gwaku ithe ti kwega. ndamuonia harĩa mburoti waku Ĩĩ. Mhm. rĩ na marĩ maĩ Ena hara nene mũno. Na ndĩraigua atarĩ kũu njohi-inĩ makĩharana. Makĩharanĩra atumia. nĩ njohi-inĩ na rĩu tondũ nĩ tũrĩ ahoi ngai-rĩ na nĩ tũmwĩtĩkĩtie-rĩ ũkũhoera na niĩ ngũhoere wakwa rĩ Mm. tuge nĩ magerio Eh? ĩhara ya kĩhingi wakwa kinya indo cia nyũmba kwendia kinya indo ũũ Wetiũria wega kana nĩ mũtumia kana nĩ ciana. Ka- Kwĩ mwana ũtũraga gwakwa. Mangĩgĩ ũka ũtarĩ kuo. Uu. Mũtumia anyite kĩndũ. Haiyaiyaiya. Waria roya nginya ngũkũ. Tũcui. Nĩcio mathiaga kũigĩra kwa- gwakwa nginya mboco. No njitĩrĩirie kamũtu ta rũri. Nĩ iratahio. Ndirakiuga no gwakwa ngome njerekeire. Na hihi indo ingĩ itakĩũĩ. no no ngũkĩrora atĩrĩrĩ mũrũ wa ithe witũ ĩ ona gũko- kawĩho Gũ- kagũthiaga atĩa thĩ ĩno gũkomba mbia kauga ndĩ mũrwaru we igathiĩ kanyua Jehova mũrũ wa ithe witũ wĩna mbara kaĩ gũthiaga atĩa i ũracaya nĩ kĩrĩa kĩranjaithia na tũtungataga ngai nawe na kaĩ ngai ũyũ arutaga wĩra atĩa ma na Ĩ, arĩ Ngai- mũndũ ngai witũ nĩ ũĩ niĩ njugaga kĩrĩa

niĩ nĩ ngwenda tũthondeke mahoya gwakwa atĩ tangĩamba twĩke atĩrĩrĩ he mahoya mahoyagwo mathikũ mũgwanja tũnyitanĩre niĩ nawe twĩrane nĩ thaa thita kana nĩ thaa inya twambe tũhoe ithuĩ na twĩrane thaa inya tũkambĩrĩria tũkarĩkia thaa inya na na nuthu kũhinga ĩni na kwĩhinga no tũtikũmamenyi marema hau rĩ tũgũthiĩ kwendithia kaciakana tũgĩtũmane wĩra tondũ rĩrĩ gwaku nĩ kwahĩtara makĩria tondũ rĩu mũtumia atuĩkĩte nĩwe ũkwendia ngũkũ rĩ nĩwe ũkwendia ũgũkomba mbia na mũrimũ rĩ no wĩra mũciĩ ũcio nĩ warũga gĩkĩro kĩngĩ tondũ rĩu ona atumia tugaga ithuĩ nĩthuĩ tũhĩtaga indo agĩtuĩka wa kumagaria nĩ wamenya kũu nĩ gwagĩthũka Nĩguo- ũrĩkorwo na igoti rĩu ndirũkuhenia makena gwaku gũtingĩthũka tondũ mũtumia arũgama na mũciĩ wake Nĩnyitĩte. Ĩĩ. gwaku gũtingĩthũka gwakwa niĩ mũndũrũme angĩrũgama na mũciĩ wake mũtumia atarĩ ho hena thĩna Mũrũ wa Ithe witũ. Kwega. Na nĩ kũ? Niĩ na baba nĩgwetha gũtarĩ kũritũ mũno tondũ niĩ gwakwa no korwo indo tũu tũrendio nĩ ngũhingĩra karumu ka mwana Mm. na tũtikũru Na wega wa gwaku rĩ ndarwaga. ĩhĩ bara ndarwaga Arabu ndwĩrage Ngai mwa- mwathani ũkamwĩra thengio. kwahũra Ii wakwa irumi. Ndũrada. Eh?